yɛfrɛ me agye agyeman ɛyɛ ɔpamboɔ mea ɛne mo somfo yɛ adan nyinaa mofrɛ me nyansaboa kwa na nɛ wɔ dwumadie sonko yi ɛyɛ ahintasɛm yɛkasa fa ɛyɛ nsuo ho nnipa bebree sɛe nsuo Minnye nni sɛ ɛwɔ mo tirim sɛ wɔreyɛ anaa anidahɔ bɔne, na mmom ɛyɛ ade a efiri baabi aba abeduru baabi na ahyɛ wɔn ma wɔyɛ saa. Ɛfiri sɛ, sɛ wokan twerɛsɛm no wɔ Hosea chapter four verse six a, wɔse, Nimdeɛ a mema nni nti no, yɛbɛtwa wɔn agu sɛ serɛ. Ne nyinaa ne sɛ, ɛyɛ nimdeɛ na aka nnipa. Wɔnnim nsuo, Wɔwɔ nsuo, nanso wɔnnim nsuo. Ɛnnɛ, ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛhunu ade korɔ a nsuo yɛ. Deɛ ɛdi nkan, mepɛ sɛ metwe wɔn adwene si so sɛ, nsuo yɛ adeɛ a nnoɔma nyinaa firi mu baeɛ. Wɔbɛbisa me sɛ, adɛn nti na woreka saa? Adeɛ a ɛdi nkan a Nyankopɔn bɔeɛ wɔ wiase mu nyinara yɛ nsuo. Sɛ wokan Genesis chapter one verse one wɔ Hebrew mu a, wɔse Bereshit bara Elohim et shamayim wet haaretz. Heaven yɛ shamayim. Shamayim wɔ Hebrew kasa mu, sɛ wofa yɛ kasa biara a, yɛwɔ biribi a Borɔfo kasa mu yɛfrɛ no morpheme, yɛ kyerɛ sɛ ɛno na ɛkeka bom ma yɛnya word biara. Saa nso na Hebrew kasa mu no, sɛ wofa yɛ shamayim a, wobɛnya Ɛyɛ Sham ne Mayim. Yɛka sɛ Sham a, ɛkyerɛ sɛ dɛn anaa ɛhɔ. Ɛna wohunu Mayim nso so a, Mayim gyina hɔnom ma ɛyɛ nsuo. Eti sɛ yɛka sɛ heaven, heaven, heaven a, heaven gyina hɔnom ma nsuo a ɛwɔ hɔ. Ɛna ɛsɛ wohu. Eti sɛ wo sɛ wobɛkɔ heaven a, na ɛwɔ sɛ wohunu sɛ worekɔ baabi a nsuo wɔ. Sɛ merebɔ no abira na yɛabɔ awuram na yɛahwɛ deɛ ahinta wɔ nsuo mu a, deɛ ɛdi nkan mepɛ sɛ wohunu adeɛ bi wɔ kremosom mu. Ansa na kremoni biara bɛbɔ mpaeɛ no, ɔhia nsuo. Nsuo na ɔde hohoro. Sɛ ɔduru baabi na ɔhu sɛ ne ho nte a, ɔnim sɛ ɔnya nsuo pɛ, wawie. Nkɔmhyɛni, ɛyɛ Muhammad, yɛ a da nyinaa wɔte ne so a na wasɔre no, ɔka asɛm bi kyerɛɛ Nkramofoɔ sɛ, Hwɛ na ɔma ansɛe nsuo. Enti Nkramoni, ɛmfa ho ne nsuo dodoɔ a ɛwɔ hɔ no mu, Nkramoni hwɛ sɛ ɔbɛbɔ nsuo ho ban. Afei deɛ ɛbaa no sɛn? Ɛnna yɛn nsuo ahodoɔ yɛresɛe no, Nkramofoɔ bi ka ho. Yɛn nananom abosomfoɔ, anaa wɔn a na wɔgye yɛn nananom som to mu abira no, adeɛ baako a na wɔmfa nni agorɔ yɛ nsuo. ɛfiri sɛ wɔn se nsuo ho ma nkwa ɛfiri sɛ wonya bi nom yɛ ɛnyɛ ne sɛ na nka wote mpenten nkwa ɛnam nsuo so ɛna mpataa yɛnya bi ɛyi nsuo nso boa ɛma nneɛma fifiri wɔ hɔ yi ɛnyɛ kwa sɛ wonya nsuo ɛwɔ dukuro mu a ɛna ɔdɔfo nso ɛtwe bɛn wo na yɛn nananom ɛhunu saa deɛ wei nyinaa yie ɛti na da bia no ɛtwe wɔn adwene ɛsi nsuo ho sɛ wɔn mmɔ nsuo ho ban ɛfiri sɛ baabi wɔn firi baayɛ no na wɔn de twerɛsɛm no nenam na wɔn di nsuo akyi Yɛde no to nkyɛn a, deɛ ɛwɔ hɔ no mu biom yɛ Kristosom, ɛfiri sɛ ɔman yi mu yɛ Kristofoɔ ne yɛn nananom som ne Moslemi som na yɛ deɛ yɛse yɛagye atom. Akristofoɔ wɔ gyidie bi sɛ deɛ Nyankopɔn dii nkan bɔɔ yɛ yɛ nsuo, ɛti adeɛ a ɔdii nkan bɔɔ soɔ wɔ Genesis chapter one verse one yɛ nsuo. Wobɛka sɛ ɛnneɛ adɛn na Brɔfo kasa mu yɛantwerɛ no saa na Hebrew mu na ɛte saa? Mibisa sɛ, Owiei ɛ? Ade a ɔsan bɔɔ so bio wɔ vɛs two ne sɛ, Na Nyankopɔn honhom butuw nsu ani. Sɛ wɔmmɔɔ ɛ a, ɛnneɛ nsu no anka ɛwɔ hefa? Ɛwɔ sɛ wei ma w'adwene si so sɛ Akristofoɔ wɔ gyidie sɛ nsuo wei ho hia. Enti sɛ wohwɛ mu a, Nyankopɔn yiyii nnoɔma nyinaa firii nsuo mu, according to Genesis chapter one creation. Wɔse, Na Nyankopɔn amma nsuo antɔ angu nnoɔma so, ɛfiri sɛ na nnipa a wɔbɛyɛ ho adwuma nnya mmaeɛ. Meaning sɛ, nsuo wɔ hia sɛ nnipa de bɛdi ne dwuma wɔ nnoɔma nyinaa mu. Sɛ Kristofoɔ annya saa nteaseɛ wei deɛ a, ɛnneɛ ɛbaa no sɛn na Ghanafoɔ ne wiase baabi wɔ hɔnom a wɔresɛe nsuo? Ne nyinaa ne sɛ wɔnnim nsuo. Wɔahu nsuo, nanso wɔnnim nsuo. Ma memfa nwura ɛyɛ abɔdeɛ nhwehwɛmu so kakra yi. Sɛ wohwɛ abɔdeɛ nhwehwɛmu ɛyɛ science mu a, yɛnim sɛ ɛyɛ nsuo. N'agyinadeɛ anaa n'atwerɛdeɛ a yɛde gyina hɔ nom ma no ɛyɛ H2O. Ne nyinaa ne sɛ, yɛwɔ adeɛ sononko a ɛyɛ mfitiasedeɛ, yɛ aborɔfo kasa mu yɛbɛfrɛ no elements anaa elementals, ahodoɔ mmienu ɛyɛ hydrogen, ne oxygen na ɛka bom ma yenya nsuo. Yɛnim sɛ hydrogen atoms mmienu na oxygen atom baako ka bom a na yɛnya one molecule of water. Na wonim adeɛ bi a ɛsere adeɛ a yɛhome ɛkɔ yɛn mu a ɛkyerɛ Nyankopɔn tumi yɛ oxygen. Kan so hunu sɛ hydrogen no wiase mu nyinaa element a ɛdɔɔso paa yɛ hydrogen na ɛno nso na edi nkan wɔ elementals no nyinaa anaa mfitiasedeɛ no nyinaa mu, na ɛkyerɛ sɛ ɛrekyerɛ wo biribi. Ɛno nso ne adeɛ a ɛmu ɔha na ɛno nti ɛtumi kɔ mmirikatɛntɛn na ɛtumi kɔ akyiri pa ara, na ɛkyerɛ sɛ ɛntena faako. Ɛkyerɛ sɛ wofa ɛyɛ hydrogen no a, hydrogen no kyerɛ adeɛ a ɛtumi tu hwa anaa ɛtumi firi baabi kɔ baabi, na ne mfimfini no na oxygen nso hyɛ. Enti sɛ wohwɛ the molecular structure of ɛyɛ water anaa nsuo a, wobɛhu sɛ oxygen baako gyina hɔ nom na hydrogen baako wɔ ha na baako wɔ ha na woahunu sɛ bi a nsuo bɔ berɛ nso teɛ. Mede wo rekɔ ɛyɛ Hebrew twerɛ mu bio. Sɛdeɛ yɛdi nkan hunu sɛ nsuo yɛ mayim. Mayim wɔ Hebrew atwerɛdeɛ mu no, ɛhyɛ aseɛ wɔ mem na wakɔ Yod na waba Mem. Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no alefbet, sɛnea Borɔfo kasa mu yɛfrɛ no alphabet, na Twi kasa mu nso yɛfrɛ no atwerɛdeɛ anaa abɔdeɛ no, saa nso na yɛwɔ bi saa wɔ ɛyɛ Hebrew mu. Eti nsuo no yɛfrɛ no Mayim, Mem, Yod, Mem. Wonim adeɛ bi a ɛsere? Deɛ ɛhyɛ mfinfii no yɛ Yod no. Yɛse ɛyɛ Nyankopɔn tumi ne N'abasa kɛseɛ. Wonim sɛ Nyankopɔn nso tumi yɛ yɛn home. Ɛneɛ na kyɛsɛ ne oxygen nso yɛ adekoro. Wohwɛ mmɛm no mmienu nso a ɛwɔ nkyɛn no a, ɛgyina hɔnom ma nsuo anaa adeɛ a ɛtene nanso yɛama no kwan sɛ ɔnflow. Eti ɛgyina hɔnom ma nnoɔma a ɛtene. Enti kyerɛ sɛ ade a ɛtene biara no, ɛde Nyankopɔn tumi na ɛyɛ dɛn? Ɛba. Na n'awieeɛ yɛ ɛyɛ mem foforɔ no, yɛ a yɛfrɛ no closed mem no. Ahyɛaseɛ no, yɛfrɛ no open mem. Deɛ ɛtwa toɔ no nso, yɛfrɛ no closed mem. Ɛno nso gyina hɔnom ma adeɛ a ɛtumi furo anaa ɛtumi tene nso yɛakampo no yɛ a ɛgyina faako. Na ɛkyerɛ sɛ, sɛ yɛka sɛ nsuo a, nsuo bi a ɛretene kɔ baabi akɔgu baabi no, Mfinfii no, Nyankopɔn tumi wɔ hɔnom. Wahu sɛbia Nyankopɔn yɛ nnoɔma. Sɛ wonim saa adeɛ wei a, mennye nni sɛ na nka wobɛsɛe nsuo. Afei, yɛmmɔ nwura mu biom. Yɛn nananom som mu, sɛ yɛka sɛ yɛrekura ɛyɛ bosom a, yɛde nsuo na ɛyɛ. Wɔhwie nsuo gu so na wɔde nsa. Ɔhwie nsuo na ɔde nsa ne nyina no sɛ ɔreyɛ ɔwerɛ ɛfiri sɛ ɛyɛ nsa no nso no ɛtene ɛfiri sɛ nsuo ne nsa ne adeɛ a nnipa bi a ɛbɛwo wo wiase mu yi a yɛreto din yɛde bɛma wo wɔ yɛn nana mo som mu ne nyina no sɛ wɔse deɛ ɛtwa toɔ ɛyɛ nsa no ɛtene deɛ nanso kae hunu sɛ baabi a ɛkɔ no ɛnsa da ɛti wobɛhunu sɛ biribi retene a ɛyɛ nnoɔma mmienu Sɛ ɛrekɔ akɔtaa hɔ, anaasɛ ebetu akɔ. Eti ɔse, Me ba, sɛ wohunu nsu a, ka sɛ nsuo, wohunu nsa nso so a, ka sɛ yɛ dɛn? Nsa. Ɔrekyerɛ wo sɛ yɛn nananom na wɔnim ahuntasɛm a na ɛwɔ nsuo mu. Eti abosomfoɔ anaa yɛn nananom som sɛ wei deɛ ɛyɛ bosom. Ɛnyɛ sɛ adeɛ no a ɛsi hɔ no, na mmom nsuo no a yɛatrebutu ɛyɛ bosom no tu no, ɛna yɛbɔ ne din sɛ wei deɛ wei bosom ne no. Adɛn nti na yɛfrɛ no bosom? Yɛse ɛyɛ adeɛ a ɛsom yɛn bo. Enti sɛ wofa biribi na adeɛ no som wo bo sɛ ɛntwe w'adwene nsi Nyankopɔn so na ɛtwe w'adwene nsi adeɛ no so a, ɛneɛ na saa adeɛ no yɛ wo bosom. Enti na wɔhu no sɛ ɛyɛ nsuo hɔ yi yɛ bosom. ɛkyɛ sɛ ɛsom bo ma nipa sɛ yɛde saa adeɛ wei ɛto nkyɛn na sɛ yɛka sɛ yɛrekɔ ɛyɛ kristosom mu a abere nyankopɔn ɛrebɔ n'adeɛ nyinaa no ɔkyerɛ ne tumi wɔ nsuo mu ɔyiyii nneɛma firi nsuo mu ɔnam nsuo so yɛ anwanwadeɛ nanso na nipa nkae nneɛma bi ɛdidii mu ara ma nipa ɛyɛ asoɔden Nanso wonim, ɛberɛ a sɛ Nyankopɔn ɛteɛ nipa no, wɔde adeɛ a yɛfrɛ no nsuo yɛ adeɛ a ɛsombo ma nipa hunu sɛ Nyankopɔn tumi wɔ hɔ yi wɔ nsuo mu. Na adeɛ baako a na ɛsere no sɛ ne yɛfrɛ abranteɛ bi, mepɛ sɛ wɔa wobɔ ne din, ɔno na ɔnyiniiɛ paa, yɛse yɛfrɛ no sɛn? Matu Sala. Matu Sala din nkyerɛaseɛ ne sɛ, deɛ ɔwuiɛ a ɔde nsu yiri baeɛ. Ɛno na Moses mo nyinaa bɛba no bɛhunuiɛ. Nanso Noa, na ɔyɛ obi a n'adwene mu dɔ. Ɔhwehwɛɛ ɛyɛ Metusala ɛyɛ ne nana din, na kɔhunuu sɛ ada a ɔbɛwu pɛ nsuyiri bɛba. Ampaniampa ara, sɛ wokan mfie no kɔsi so pɛpɛpɛpɛ aberɛ a ɛyɛ ɔwuiɛ no a, saa berɛ no ara mu na nsuyiri baeɛ. Ɛfiri sɛ yɛnam nsuo so na ɛba wiase mu, na yɛnam nsuo so na ɛkɔ. Meka na maka akɔ akɔsi sɛn? Mepa kyerɛ sɛ ɛde pa wɔ nsuo mu. Odiyifoɔ bi baa ɛyɛ Bible mu. Ɔbaa yɛ ne yɛfrɛ no Mose anaa Moses. Twerɛsɛm kyerɛ sɛ ne din kora mpo kyerɛ sɛ yɛyii no firi nsuo mu. Ne nyinaa ne sɛ, aberɛ a yɛwoo no no, Ná nsɛm a ɛresisi nti no, yegyaee aberanteɛ no de no kɔtoo nsuom kɔsi sɛ ɛyɛ Farao babaa kɔyii no firii nsuom. Ɔkɔeɛ no, ɔhwee kɔdii mfeɛ kakra san baeɛ. Ɔbaeɛ no, na wakɔ akɔsua akɔ akɔhunu sɛ nsuo wɔ hɔ yi nsɛnkyerɛnne di akyire. Enti wohwɛ a, sɛnkyerɛnne a Moses bɛyɛeɛ wɔ Farao anim nyinaa na fa nsuo ho. Wobɛhu sɛ mmoa wei firi nsuo mu ba na wɔsesa nsuo de dane mogya na ntutu mmɛ na nwansena na ɔmu nsuo yɛ sei na nsuo yɛ sei na mpɔmpɔ ba kan hu sɛ sɛ mpɔmpɔ bɔ a nsuo firi mu ba. Nsɛnkyerɛnne du na ɔyɛeɛ no nyinaa no na ɛfa nsuo ho. Aberɛ biara a Moses bɛkɔ bia yɛse Farao kɔ nsuo ho ɛfiri sɛ na Farao nim tumi a ɛwɔ nsuo mu. Enti na wɔmfa nsuo nni agorɔ. Aberɛ a Moses rebɛkɔ no, na aberanteɛ bi na ɛsom no, na yɛfrɛ no sɛn? Nanso yɛbɛfrɛ no Joshua. Ne nyinaa ne sɛ, Joshua suaa sɛ ne wura ɛyɛ Moses de dua anaa poma bɔ adeɛ mu maa nsuo yɛ dɛn? Firii mu baeɛ. Afei nso ɔpae ɛyɛ Ɔpo Kɔkɔɔ mu. Ɛno ne sɛnkyerɛnne a ɛma a ɛyɛ Farao hunu sɛ Israelfoɔ no tumi bi di wɔn akyi, ɛfiri sɛ na wɔanya tumi wɔ nsuo so. Enti wei nka biribi nkyerɛ wo sɛ nsuo a wɔresɛe no no, ɛwɔ sɛ ɔhwɛ ne yie anaa? Abere a Joshua di ne dwuma nyinaa wieeɛ yɛ a wɔbɛhyɛ n'asɔfodie ɛse no, Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ, Ɛnnɛ ne da a mɛkyerɛ me tumi ne m'animuonyam a mede ahyɛ wo mu no. Saa da no Nyankopɔn ka kyerɛɛ no, wonim adeɛ anwanwadeɛ bi a ɛsiiɛ? Nyankopɔn annya baabi ankyɛ ne tumi sɛ aberɛ a wɔtam apam adaka a wɔtiaa Jordan mu no ara no. Twerɛsɛm kyerɛ sɛ aberɛ a Nyankopɔn honhom reba abɛte asi Joshua so akyerɛ sɛ ɔne no na ɛnam no, ɛhɔ ara ne nsuo mu pae sei tɛnn na ɛte kɔeɛ. Ɛnna wɔfaa mu na wɔkɔeɛ. Joshua kɔeɛ, adiyifoɔ no baeɛ, nanso wonim, yɛantwerɛtwerɛ wɔn din o. Aberanteɛ baako bi te sii mu bɛyɛɛ nsɛnkyerɛnne bebree. Twerɛsɛm kyerɛ sɛ aberɛ a yɛbɔɔ ne din ara na ɔkaa sɛ nsuo ntɔ da. Ampaneampane nsuo antɔ. Wonim adeɛ bi a ɛsere? Saa aberanteɛ no, na yɛfrɛ no Elijah. Na Elijah Nsɛnkyerɛnne a odi nkan yɛ no yɛ nsuo. Na ɔyɛɛ yɛ ara kɔsii sɛ ada a wɔrekyerɛ Nyankopɔn tumi no, anwanwadeɛ bi ɛsiiɛ. Ɛnnɛ na merekyerɛ wo sɛ ansa na Nyankopɔn bɛsane no gye sɛ nsuo wɔ hɔ. Twerɛsɛm kyerɛ sɛ ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ momma yɛmfrɛ yɛn Nyankopɔn na yɛnhwɛ deɛ ɔbɛgye ne yɔnko so. Aberɛ a obiara frɛ ne Nyankopɔn frɛ ne Nyankopɔn, nkurɔfoɔ yi de nneɛma twitwa wɔn ho na wɔreyɛ sei na wɔreyɛ sei na ɔse hwɛ, Monka so ara nteɛ mu mfrɛ mo Nyankopɔn sɛ ɔbɛba a. Bible kyerɛ sɛ Elisha ɛyɛ ne papa yɛ a yɛfrɛ no Elijah. Meka sɛ ne papa mepa kyerɛ sɛ sɔfodiem na ɔyɛ ne papa. Elijah adeɛ a ɔyɛ yɛ nyinaa no sɛ ɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ obiara nkɔsa nsuo ɛfa mɛgu afɔrebukyia so. Twerɛsɛm no kyerɛ sɛ aberɛ nsuo bɛguu so naa pɛ wɔteɛ mu ne Nyankopɔn gya ɛbɛsii fam. It was the presence of God. Wei aba w'adwene mu da? Abere a nsuo no guu so no, ɛna ɛfrɛ Nyankopɔn tumi baeɛ. Ɛfiri sɛ nsuo mu ne Nyankopɔn yɛ dɛn? Ɛteɛ. Sɛ wode wei ɛrekɔ akɔsi mu a, abere a Elijah wie ne dwumadie nyinaa wieeɛ no, ɔde ne dwumadie ɛrekɔ akɔgu no, Ɔkɔ kɔpae nsuo mu. Ɛna ɔne Elisha kɔɔeɛ. Ɛna ɔka kyerɛɛ Elisha sɛ, Elisha, sɛ wohu sɛ merekɔ a, ɛdeɛ ade na wopɛ? Ɛna ɔse, deɛ mepɛ ne sɛ wo tumi no mu abupɛn mmienu bɛba me so. Ka ɛhu sɛ Elijah de nsuo na ɛhyɛ aseɛ. Eti abere a Elijah kɔɔeɛ no, yɛ a ɔhuu no a ɔka sɛ tumi no aba ne so no, na Elisha pɛ sɛ ɔhunu sɛ Tumi no ampaniampa aba ne so anaa? Deɛ ɔno nso yɛeɛ ara ne sɛ ɔrehyɛ ne dwumadie ase no, wɔde ɛyɛ eh, tillit no anaa mantle no bɔ nsuom ma nsuo mu yɛ dɛn pae. Hwɛ, Moses pae nsuom, Joshua pae nsuom, Elijah pae nsuom. Megye di sɛ biribi rekɔ w'adwene mu. Elisha nso abɛpae nsuom. Ɔde tumi na ɔmo daa n'adi. Asɔfoɔ bebree baae, ɛkɔsii sɛ yɛhuu nipa soronko bi a ɔbaa ne wiase mu, ɔde nsuo ɛhyɛ ne dwumadi ase a yɛfrɛ no Yesu. Twerɛsɛm kyerɛ sɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ ne berɛ nsoe. Tio, ɔse me berɛ nyɛ dɛn nsoe. Ɛna ne maame se. Monyɛ dɛn? Mom, deɛ ɔbɛka biara monyɛ. Adɛn nti na ne maame na ɛkaeɛ? Ɛfiri sɛ ne maame, yɛfrɛ no Mi-riam. Tie o, Mi-riam. Adɛn nti na yɛfrɛ no saa? Mi-riam no yɛ Mɛm na ɛdi animu. Ɛna Mɛm retwa toɔ. Ɛna Mayim na ne din a yɛfrɛ no Yod, Nyankopɔn tumi nso hyɛ hɔ. But Mi-riam ne Mayim no, difference a ɛwɔ mu ne sɛ Resh aba abɛhyɛ mu. Ɛno nti na yɛfrɛ no Mi-riam. na ɛkyerɛ sɛ res na ɛbaayɛ no kyerɛ nyankopɔn a wɔde n'ani ayɛ dɛn aba fam ɛtie nipa sufrɛ ɛti yɛka sɛ miriam anaa mary ɛwɔ hebrew kasa mu a ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn asi aba bɛhwɛ ne ma nti wɔn nso na ɛwɔ agyenkwa no ɛyɛ nsuo ne din no nsuo mu ɛna res ɛhyɛ ɛti sɛ wɔante wɔ yase a nhunu da ɛno nti ɛna ɔne nyankopɔn honhom kronkron bɛbutuu ne so ɛne no yɛɛ dɛn ɛnyinsɛn yɛ no because ne din no ɛyɛ mayim ɛyɛ nsuo no ɛne ɛde resh aba abɛhyɛ mu kyɛ sɛ nyankopɔn asane abɛbutu nsuo mu adɛn nti na wosɛ nsuo Woresɛ nsu ɛfiri sɛ na wonnim wei nyinaa. Aberɛ a Yesu Kristo redi ne dwuma nyinaa no, twerɛsɛm kyerɛ sɛ aberɛ a ɔbɛda ne tumi adi bie mu no, deɛ ɛdi nkan ne sɛ ɔsesa a ɛyɛ nsuo danee no dɛn? Nsa. Kyerɛ sɛ wohunu nsuo a kasɛ nsuo, wohunu nsa a kasɛ nsa. Yɛn nananom som no, ɛmu ɔhu papa na wonte aseɛ da. Yɛrekɔ bie mu no, adeɛ a ɔyɛɛyɛ no sɛ Ohyiaa wɔn wɔ nsuo ho. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Na ɛdeɛ ade na moreyɛ yi? Na wɔn se, Yɛregu asau. Na ɔse, O, na monkɔ na monkɔ mo nifa so ɛ? Na wɔn se, Ah, yɛayɛ adwuma da mu nyinaa, yɛnhunuu hwee. Na ɔse, Hwɛ, monnim nsuo ntira, ɛfiri sɛ nsuo yɛ ɔkwan a ɛfa so yɛ nnoɔma wɔ nsuo ho. Na wɔkyerɛɛ wɔn baabi a ɛwɔ sɛ wɔde gu. Ampaniampa ara, wɔguu asau no, wɔnyaa bi. Wonim? Bere a wɔgu asau no a wɔhu sɛ wɔn asau no retete no, wɔn ho dwiriw wɔn. Bere bi durui, na Yesu Kristo wɔ sɛ otua ne tow. Ɔka kyerɛɛ osuani no sɛ, Kɔ, ne kɔ nsuo no mu. Apataa a edi nkan a wobeyi no no, hwɛ n'anom, kawa yɛ dɛn? Hyɛ mu. Kawa no, fa tua me, me Kristo, me deɛ, ansa na woatua wo deɛ. Kyerɛ sɛ, na Yesu Kristo, obenya ne ho a, na efiri nsuom. Eti nsuo ankasa mu no, yɛnya nnepa bebree. Adeɛ bi a ɔpɛ no wiase mu biara no, nsuo mu na ɛhyɛ. Aberɛ a Yesu Kristo redi ne dwuma na ɔkɔ ha na ɔba ha na ɔyɛ sei, ɔtumi sa obi yareɛ, ɔse kɔ na yɛ dɛn? Ɛkɔtɔ nsuo mu. Ɔkɔhunu wei. Baabi a nsuo nni no, na wate ntasuo, ɛfiri sɛ yɛka sɛ ntasuo a, ɛyɛ nsuo. Ɛyɛ Nyankopɔn anom asɛm. na ɛne nsuo ayɛ dɛn ɛdi afra nti na ɔde ntasuo na ɛsii nipa ani nsuo wɔ hɔ yi tumi ɛdi akyire ɛma no ɔnyɛ wo sɛ wokɔsɛ nsuo na woanya nkwa da ɛfisɛ twerɛsɛm kyerɛ sɛ na nsuo no ɛma no yɛ kɛse ɔwerɛ fi sɛ aberɛ a yɛbɔ yesu kristo asu no bible kyɛ sɛ aberɛ a yɛde no nu nsuo no mu no a ne nyankopɔn honhom yɛɛ dɛn ɛbaa no so mɛde nka akyerɛ wo nsɛnkyerɛnne a ɛsiiɛ wɔ Elijah ne Elisha ne Moses ne wɔn a wɔkaeɛ nyinaa aberɛ a wɔpaapae nsuo mu. Na mmom aba abɛduru Yesu Kristo so, ɔbutuu nsuo mu a na Honhom Kronkron bɛsii ne so. Ɔse, mene nkwa nsuo. Ɛyɛ ampa. Wohwɛ Bible mu a, ɔse na Ethiopian Enoch no, wɔbɔɔ n'asu wie yɛ a wɔfiri nsuo no mu na na honhom bi bɛpagyaa no yɛ a wɔtee n'anim na wakɔsi kuro foforɔ so. Nso hwɛ tumi wom sɛdeɛ makyerɛkyerɛ mu aba abɛsi saa bere yi. Ma memfa nkɔ kɔsi baabi sɛ ɛyɛ Bible from Genesis chapter one ɛkɔ kɔsi Genesis chapter ɛyɛ the last chapter ɛyɛ Revelation chapter twenty two the last chapter of the Bible. Adeɛ baako a ɛnwanwa no sɛ Revelation chapter twenty two also starts with water. It talks about water. Genesis chapter 1, which is the first chapter, also talks about water. What is God telling you? Trying to tell you that everything is made up of water. Within water, everything exists. ɛno nti na wowu nipa no woda nsuom aberɛ a yɛnyi nsɛm wo anaa wonim yɛfrɛ no amniotic fluid saa nsuo no a nipa da mu no 99 percent yɛ nsuo Asase yi a yɛte so yi, yɛkyɛ mu mmiɛnsa a, mmienu yɛ nsuo. Wo nipadua nso, sɛ yɛkyɛ mu mmiɛnsa a, mmienu yɛ nsuo. Deɛ ɛbɛsi wɔ asase no so no, ɛwɔ so nsunsuansoɔ wɔ wo so. Merekyerɛ wo adeɛ bi. Ɛdɔɔso deɛ bɛ merekyerɛ wo baako pɛ. Yɛn nananom ehunu no yie. Eti abere biara a wɔbɛhunu sɛ ɔsrane ayɛ kɛseɛ na ahyerɛn paa no, Akora biara ɔwɔ twerɛ no saa berɛ no na ne taa ba. Wonim, ɛno nti na ne yɛfɛ no Luna Strike. Luna what? Strike. Ɔsoro ayɛ dɛn? Akan. Ɔsoro yɛ dɛn? Ɛyɛ bosom bi na ɛwɔ hɔ. Bosom bɛn? Bosome, the moon. Yɛka sɛ Luna a, Luna nyɛ biribiara sɛ bosome. Enti na aborɔfo no besuaa nnoɔma bi bɛhunu sɛ na na mote ase. Enti ɛduru saa berɛ no a na wɔahwie nsuo de agu nkyɛnsee so na abɔfra no a wɔtwa no no ɛde no akɔ akɔ akɔsɔ nsuo no. Ampaniampa ɛtwerɛ no mma bio ɛfiri sɛ ɛde n'akyiwadeɛ ayɛ dɛn aka no, nsuo mu tumi no no. Ɛnnɛ bebree nim, enti ɛtwerɛ redi dwuma bebree tia nnipa. Deɛ aka no yɛrekɔ yɛn anim no mɛkyerɛ mu. Hwɛ adeɛ bi. Yɛaka bebree afa scientific aspect ho, na merekyerɛ wo adeɛ baako bi sɛ, scientist panin paa ɛyɛ nhwehwɛmu hunu sɛ ɛyɛ nsuo hɔ yi, it holds memory. Adeɛ biara a wɔbɛka agu nsuo so biara no, ɛretaini, na akyire no wɔbɛtumi abɔ akyerɛ wo. Adeɛ bi a wode bɛyɛ nsuo biara no, ɔno nso reciprocate, ɔde bɔ wo. Mepɛ sɛ wankasa woyɛ research ɛnɛ, wobɛhunu sɛ ɔman biara yɛ a ɔmo nsuo ɛho nte biara no ɔman no ɔmo nkɔ ɔmo anim. Ɔman biara a ɔmo nsuo mu te biara ɔmo kɔ ɔmo anim. China yɛ ɔman baako a na ɔmo nsuo emu nte koraa na ɔmo hu nhwehwɛmu Na wɔn hyɛɛ aseɛ tee wɔn nsuo nyinaa mu, wɔn kɔɔ wɔn anim. Me nuanom, Ghana, I don't know whether to say sɛ it's a warning or what, it's not a warning but it's something that we have to do. Mo a moakɔgye paawerɛmfoɔ, kanka ne akɔmfoɔ, yɛ a wɔn deɛ ɛyɛ wɔn sɛ sika bia wɔ sɛ wɔn di bi, na wɔn de nsuo bi akyiwadeɛ ɛka no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtu galamsey wɔ mu anaa yɛbɛsɛe nsuo no. Galamsey tuo anaa gold tuo me nhame na mmom nsuo no na yɛmmɔ ho ban. Monkae ho sɛ nnipa bi wɔ hɔnom a deɛ ɛbɛto wɔn no nyɛ ade ketewa. Deɛ ɔretu gala no, ɛnyɛ n'asɛm o, ɛfiri sɛ sika kɔkɔɔ no ɛyɛ yɛ dea, ɛwɔ sɛ yɛdi. Nanso ebinom nam kwan bɔne bi so resɛe nsuo, ɛnna ɛyɛ ya. Ɔmanpanin, sɛ yɛnam kwan bi so bɛtumi atu gold, ɛyɛ agudeɛ, fam agudeɛ, na ɛbɛboa ne yɛn sɛyie nso a, momma mpanimfoɔ nkyerɛ. Na mmom nsuo deɛ no, metaa w'akyi appeal sɛ, bɔ nsuo ho ban. Monka nkyerɛ Tibor nkɔsoɔ no a wɔresɛ nsuo no sɛ wɔnnya ɛfiri sɛ nsuo hoe ma nkwa. Nsuo, wontumi nsɛ nsuo mfa wo ho nni da. Na wɔn nso so a wɔresɛ nsuo no, they have to be extra careful. So wɔannya nsuo no a wɔresɛe no no a, they will bear the consequences. Mekyerɛ wo adeɛ bi. Ɛyɛ Psalm 137. Ɔsɛ by the rivers of Babylon there we sat and wept when we remember Zion. Adeɛ ntra. Efisɛ nsuo no a na wɔte ho no, na Israelfoɔ wɔ amammerɛ bi sɛ you have to bear your cross. Yɛka sɛ krɔɔs a, ɛnyɛ krɔɔs no ara na yɛde to yɛn kɔn ho no. The cross was the harp. Ɛfiri sɛ, Yesu Kristo kaa sɛ, ɔmo nyɛ ade ɔmo yɛ biara no, momfa ɔmo asɛnnua mmeɛ nkɔ. Yɛka sɛ asɛnnua yɛ harp. Ɔpa kyerɛ sɛ, you have to be able to decode what God is telling you. Na deɛ na asɔfoɔ ɛyɛ ne sɛ, ɔmo ba bɛda na ɔmo de nsankuo no asi the northern part, baabi a ɛyɛ ɛyɛ atifi no. Mpoma a ɛwɔ hɔ no wɔde asi hɔ. Anadwo no, wɔtie mframa no a ɛreba no. The way a strings no yɛ no, wohu sɛ wode tape anaa biribi asɛn mframa mu a, na ɛma wo sound. Enti wɔtie sound no a ɛbɛba no a, na wɔahwɛ the alefbes, na wɔatie Nyankopɔn asɛm. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ, sɛ wodi Kristo akyi anaa woyɛ Onyame mu honhomni a, ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ ɛnne no a ɛreba no, yɛ a hap no de reba no wobɛtumi na mmom na ɔmommɔ baabia sɛ nsuo ho ɛti aberɛ a ɔrebɔ no wobɔ sɛ nyame honhom ayɛ dɛn afa no ɛno nti na obi ɔbɔ nsankuo biara ɔwɔ sɛ ɔhwɛ no yie sɛ ɔkɔ bɔ nsankuo wɔ nsuo ho a sɛ wobɔ nyankopɔn di mu a nyankopɔn honhom bɛsane Wobɔ no wɔ kwan bɔne no so a, ɛno nti na ebinom bɔ dawuro na ebinom yɛ se te na kɔmfoɔ pɔ dawuro ne kete ne saa nnoɔma wɔ nsuo ho no, ɛfiri sɛ wɔn nso refrɛ wɔn deɛ. Mesrɛ wo sɛ, ɛdɔn yi mu, mfa nsuo nni agorɔ, ɛfiri sɛ nsuo mu nneɛma nyinara firi mu ba. Yɛhunu deɛ hydrogen yɛ, yɛhunu deɛ oxygen yɛ, yɛhunu sɛ. Ɛyɛ hydrogen no mmienu no. Saa ara na nsuo wɔ Hebrew mu nso no, yɛwɔ mayim mmienu. Sɛdeɛ ɛwɔ yod baako wɔ Hebrew mu no, saa nso na ɛwɔ oxygen baako. Na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ mem yod mem. Ɛna wei nso yɛ hydrogen oxygen hydrogen. ɛna ɛho sɛ hydrogen ɛne mayim ne nyinaa gyina nneɛma a ɛtumi flow ɛna ɛho sɛ oxygen ɛne yod nso gyina hɔ ma tumi nti ɛwɔ sɛ ohunu sɛ nsuo ankasa no wɔ biribiara mu kasa nyinaa mu no obiara bu nsuo yɛhunu kwan a ɛyɛ yɛ ankasa yɛ nipa elijah Ɔka kyerɛɛ Baal akɔmfoɔ sɛ, Sɛ mose monim Nyankopɔn, na monim nyame bi a, momfrɛ no. Obiara yɛe, wamma. Bible kyerɛ sɛ berɛ a Elijah bɛduru hɔ no, ɔse, Monsa nsuo bebree, monsa nsuo bebree mfa mmɛgu afɔrebukyia no so. Bible kyerɛ sɛ berɛ a wɔde nsuo guu so no ara, ne Nyame honhom saneeɛ. Afei deɛ wahu baabi ɛfiri. Eti sɛ wokan ɛyɛ Revelation chapter fifteen verse three a ɛyɛ one na ɔbɛn no nyinaa wɔsi na mihu wɔn a wɔadi ɛyɛ aboa no so na wɔn kuta nsankuo afei deɛ wɔahu na wɔto nyakopɔn ɛyɛ ɔno ankasa nipa ɛyɛ mose ɛne ne guama ne nnwom sɛ awurade nyankopɔn saa nnwom wei ɛyɛ nnwom a wɔsɛ obi asua to na mmom yɛnto no baabi asɛ nsuo ho Enti wo sɔre a woreto nnwom, woreto nnwom, woreto nnwom, wonnim sɛ nipa biara a ɔpɛ sɛ odi nkunim biara, nnwom wei, ɛwɔ sɛ bere a worenom nsuo no, wokae wɔ wo tirim, because it works wonders. Wei, ɛyɛ free, mede ama wo. Mede ama wo kwa. Enti nnwom wei yɛtaa to, Na ɔto Onyankopɔn n'akoa Mose dwom, ne aguaman nnwom sɛ, Awurade Nyankopɔn, ade nyina so tumfo, wo nnwuma yɛ kɛse na ɛɛ. Yɛɛ nwanwa. Ɛno ne adeɛ a na wɔto bɔ. Wɔreto a, na wɔbɛto no wɔ nsuo ho. Enti woyɛ nkunimdifoɔ a, hwɛ nsuo so yie. Sɛ woanhwɛ nsuo so yie a, w'abrabɔ rensi wo yie da.